Kan i um hlan vial ah nangmah chim ha loin ka hrial khawh di na ka te. Atu cu zohan na zual chinchin ko cu ta. Hana, na si so tam ning he, nunga ka chawnh mi he, a kup zong a kup lo, an ham zong kan ham lo. Pathian nih hohmanh i lawh lo ding tein khin a sermi minung kan si. Minung pakhat ah mah ngaih ziaza timi hi um. Mah ziaza cu a ka dawt ruangah nin ni khat ahcun a thlen te ko lai, a remh te ko lai ti kha ruahchan ding si lo. Tuchan ahcun i um hnu tu ah khin biatak tein pakhat le pakhat chimh cawnpiak le nunzia remh piak khi kan hmang tawn. Taktak ti ko lo cun mah hi i um hlan tu ah khin pakhat le pakhat kan zia kan i tlak le tlak lo kan i rem le rem lo kha zohchunh ding si ceih phai ding si er ahcun sikpah i al pah ding si. Mah ti kan tuah ahkhan cun i um hnu i khat le khat i upat lonak, khat le khat rem lonak, nu le vai ṭhennak tehnak hi a tlawm deuh lai. Mah kong he pehtlai in ka naupa Thawngpi le ka farnu Hannah nih hmuhsaknak te an ngei ta lai. Khuapi kuak le kuvat ngan na khai ni ku peng ni cu ka duh bak lo. A haw zong ka celh lo. Kuvat ning cu kho lo. Ah, dur. Nungak tlangbawi kan si lio lawng hin maw nuamnak sun khin ka tuah mi si. Nangmah ni na ka chimh hlan tin khin ka thinlung khan bia kaa khih cia dih ni kan si. Kai duh um dik cu na duh lomi pakhat nan ka tuah bak lo. Kan dawt tuk na theih ruang ah. Kan zumh ko la ta. Dol ke chumom. Kan phu wa ding hna ke Kawlram e. Hman thlak thiam bik va hlan kau ite. Ma kim tong chi te hna, in le te hna. Kalo te hna kal in tha te ba ke va thlak du nang ta. Miphun cu nungak he cun aa chawt. Ei na mi sincha he zoh tuah. Nungak he lawng te, nungak he lawng te naa chawm peng. Ei, Don. Hian ha hin se chim awm lo mi hi se na lung nungak hi zei fa sak nak ding lo a. Te khin ke nungak tang lo te se chon chuah mi lawng te hin se. Thawbel chamo tha te kan chim ko le. kuak le zu le kuvat an ha cang ngaihthiam khawh asinain bantuk zumhtlak lo e nu tan ha pa chonh len te boi mu ka du bak lo hi cu salom kho lo kho lo ti su ese kan i um tik chu ka sial di la na du din nei na um piak no chim pa le zung ko la ta

a si hrim na si lo kan nungak leo kham tuk hna cha ka hrial la na ka talo ma kan i um hnu na zual chin ko ta zo tua zei hrial zo hana nang manu he kan ni dukan tu ni tiang ma long ti ni chim pen ma long ma chim ding ngai Ka duhmi seh ka tuan a holh hlah. Na ka duh le na ka dawt si cun na ka theihthiam ding si. Na ka cohlan ding si. Na thei ma? Oh, ding ding ding mah na zu pen kha ding kha. Hello, Chin Chin. Silah a dawh bikmi si warnum tuk hi vawlei ah hin maw nangmah an duh lomi pa hrim in lo ka kha na theih ni si keimah zong kan duh tuk si Motor cun pei kan chonh cu. Thawngpi hau han na chonh hoi tu kha tu ni hrimhrim nang hek na ṭhen cang la. Chinchin, chakhat te mu. Yadda ka sulnak cu Zeidah ka sual e? Zu na din kuak na zuk kuya na khai kan ngaihthiam khawh rih. Zumtlak lo nu nu chonmi te hna cu tinak kan ngaihthiam khawh le. Atu zo kam haya nu hana chawnh hoi. Ngaihthiam khawh ding hrim na si ti lo. Ka na um hlan vial ah nangmah thim ha lo in ka hrial khawh di na ka te. Atu cu zohan na zual chinchin ko cu ta. Hana, na siso tam ning he Nungak ka chawnhmi he a kup zong ka kup lo, a hnam zong kan ham lo. Keimah in te a kum, keimah phone tein ka chawnhmi kaa nuamnak si. Zeidah kaa nuamnak hi na thinphan ding si? Ha? Oe a za cang ṭhen ko seh. Keimah ca zong ṭha tuk. A ka hak mi hen tampi ka hui khawh dih ko hna tu ah hin te ka zei hmanh pei lo. Ṭhen ṭhen. Cie. Na duh zat khin va ṭhen. Kal. Atu nai ka naule nih a hmuhsak bantuk khin hi uar lio cun bia nai kam thulh khatlei zong nih khan a hei zumh ve. Nain i um hnu ahcun zeihmanh kha ka ai thleng ti lo. A zual tu khi a zual chinchin i sining ai tlak thiam lo tukmi kha heh tiah i hne ding kan si lo. A thei thiam kho lo tukmi dirhmun pakhat kha heh tiah hne ding si lo. A nan i uar lio hrimte ah khin khat le khat kan zia kha remh khawh kan zuam hna lai, cawnpiak khawh kan zuam hna lai, thlianter khawh kan zuam hna lai. A silole mah ka zawn hi cu ka duh lo zongah ka cohlan khawhmi a si. Hi zawn te kha cu ka cohlang kho bak lai lo ti kha lungthiang tein chim ding si. Mah cu hnu ah khin ṭhitumnak he tuah i chungkhar kan dirh si ahcun Pathian hmai, mi hmai ah Zoh dawhmi, zohchunh awk a tlakmi chungkhar ṭha kan ser khawh ve lai, kan si khawh ve lai ti kha nihin ah hmuhsak le langhter kan duhmi a si. Kan i lawm tuk. Na ka theihthiam ding si. Na ka cohlan ding si. Na thei nga. Meira.